Yn y fideo yma, mi nawn ni ddangos sut i farcio aseiniad ar y Moodle. Na fe gofiwch yn y fideo flaenorol ein bod ni wedi gosod aseiniad i fyny yn y cwrs yma Saesneg Blwyddyn 11 ac enw'r aseiniad oedd Cyflwyno'r Gwaith ar Gareth Bale. Nawr os dwi'n clicio ar yr aseiniad yna nawr, a mae'n neitha ddangos fi fan hyn, um, faint o bobl sydd yn y cwrs yma a faint o bobl sydd wedi gyrru gwaith i'w asesu. Na, dwi wedi gosod un yy dysgwr yn, yn rhan o'r cwrs yma a dwi wedi gyrru gwaith ar ran y dysgwr yma. So efallai, pan ydych chi wedi gosod gwaith, a dyn yr wrsos wedyn efallai, ydych chi'n dod yn ôl i fewn i fan hyn, ydych chi'n gallu gweld faint o bobl sydd wedi gyrru gwaith ydych chi. Nawr, i asesu'r gwaith yma, ydych chi'n clicio ar y botwm gwyrdd, gred, Ac yna gewch chi'r sgrin yma'n dod i fyny. Na, ar y top mae gennych chi enw y dysgwr yn un dysgwr yn Ysgol y Creu Dyn yn cyffredinol. Wedyn mae gennych chi unrhyw ffeiliau sydd wedi cael ei yrru yn y canol fan hyn. So submitted for grading fan hyn, not graded yet, so dyn ni angen uh, as, uh, reid marc i fan hyn. Mae'r ma dysgwr yma wedi gyrru un ffeil iddyn ni, sef garethbale.docx, so dogfen Word i'w asesu. Mi ddeith unrhyw sylwadau sydd wedi cael ei yrru efo'r ffeil ymddangos yn fan hyn. So dyn ni'n gweld mae yna un sylw yn rhan o'r ffeil yma. So os fi'n clicio ar y plus yn fan hyn, um, dyn ni'n gallu gweld mae yna un sylw yn wedi cael ei yrru hefo yr uh, gwaith yna. Na, fe gofiwch chi, mae ni wedi gosod yr marc i'r aseinyd yma allan o ddeg. So mae yna gyfle iddyn ni fan hyn deipio fewn y marc allan o ddeg. Uh, dyn ni heb edrych ar y seined eto, so na ni ddim rhaid y marc yn eto. Yna cyfle ydych chi reid adborth ysgrifenedig i'r dysgwr fan hyn, teipio chydig o eiri amdan yr asein, asein yna, neu hyd yn oed yr i, uh, be maen nhw'n alw'n feedback file yn hyn, so ffeil yn ôl i'r dysgwr. So be na'i wneud yn fan hyn yna, mae'n ei agor yr aseiniad yma i fyny, mae'n ei agor garethbale.docx, a wedyn eith hwnna agor i fyny i ddyfu fan hyn yn Word. Nawr, be dwi wedi gwneud i fan hyn, dwi wedi dwy'n ychydig o wybodaeth am Gareth Bale o Wikipedia, a dwi wedi uh, addasu fo ychydig o yn smalio fo gyda fi y seiniad ar Gareth Bale yn fan hyn. So os ni'n gallu darllen trwy hwn ac yn meddwl, oce, okay, marc allan o ddeg, be mae'r person yma yn ei heiddi. Ond wedyn, beth sy'n ei hefyd yn gallu gwneud, os, os o gyrru'r ffeil yma nôl, efo ychydig o sylwadau. So dwi wedi dod â chydig o gamgymeriadau i fewn i'r paragraff gyntaf yn hyn. So dechreuodd Bale i yrfa proffesiynol, wel mae angen by fawr yn fan yna. So os ni'n gallu dewis by fan hyn, ac yna insert comment, so ni'n gallu reid, wel mae angen prif lythyren yn fan hyn. So be arall sy'n yn gallu uh, reid i fewn i fan hyn? So ar chweched aw, sgoriodd Bale ei gol, wel, gyngrair, mae angen treiglo fan hyn, so efallai sy'n reid uh, angen treiglo fan hyn ac yn y blaen. So, sa'r sylwadau wedyn yn ddangos ar y dde fan hyn. Ar ôl gorffen mynd trwy'r ddogfen ac ychwanegu'r sylwadau, beth sy'n ei gallu gwneud wedyn fysa safio copi arall o'r ffeil yma, So, na rei hwn ar y desktop efallai. Gareth Bale, uh, dysgwr un. Wrth gwrs, yn gallu newid hwn ei enw y dysgwr pe bai yn y seiniad go iawn. Cael hwnna lawr wedyn. Ddau nôl at y dudalen yma yn Moodle, lle dwi'n aseinio, uh, yn marcio'r aseiniad hyd yn oed. A wedyn yn y feedback files, os dwi'n clicio'r botwm add y fan hyn, dewis y ffeil yna wan ar y desktop Dwi wedi galw'n Gareth Bale. Dysgwr 1. Os a lwytho'r ffeil yna i fyny, a wedyn os dwi'n safio yr er hwn yn awr, ww, wel cyn i fyny hynna, well i fi marc i'r dysgwr yma, beth am roi 8 allan o 10 yn fan hyn. Os dwi'n safio hwnna wedyn, save changes yn y gwylod, mi fydd hwnna wedyn yn cael ei anfon yn ôl i'r dysgwr, a wedyn pyn fydd y dysgwr yn agor y seined yn ôl i fyny, mi fydd o neu hi wedyn yn gallu agor yr ffeil Word yn fan hyn a gweld y newidiadau dyn ni di awgrymu. Hefyd, os dyn ni di teipio beth i fewn yn y sylwadau fan hyn, mi fydd y dysgwr yn gallu gweld hynna hefyd, ac wrth gwrs, y marc allan o ddeg dyn ni di reid iddyn nhw fan yna.